Morgan e a grog l'apotikerie.
Ur wer eo eo, pe ur wer ne oe ket, met ur wer eo eo berped. Ur paotr pech kour a oar, A veve er mor bras, e donvor e-tal Soazon. Ar mourerion o devoe kechet gantañ ar re Morgan anezhañ, ker Motsen e veze gwraet er vro hag ar c'hwederiou ganet gant ar mor. Morgan en devoe ur segred. Un deiz, e-pad an arnev, e oa bet kavet un trezell gantañ e foñs ar mor. Nec'het en ur soñjal e c'helle bout kavet he drezol E guc'hat a reas e groc'h an apotikerion, getan inet hag he serpant-mor dedesk. Met tregaset e oe memestra gant paotred hag a c'hoarie gant o fuzilhev e bed spontet an inet. Neuze n'en devoa divizet goulenn gant ar boudidjed hag a oe e chom pas pell en ur lec'h an uheliniou an deiz c'hoar

El e vo kontet deoc'h. Ur ganerez-noz anvet Stiren, du he blev ha du he holl dilhad, intañvez ur c'habiten morler e oe, a glev ar bouti-jet e kaozeal diàr-benn trezol Morgan, e pal ma e oe e kanein liñsel he gwaz-marv. Groc'h an apotikerion ne oa teu pell doc'h ar poull-kanein ma laboure eno bamnoz. Divizet en devoe sterenn neuzen moned ar grosenn an dezarler. Dichen a reas gant-iver ar pazenneù hag a oe bet bennet er Mengranneg roc'hell diuzul a oa ar Groc'h-Abar. Ne rested netra dezhi udere ar Boudijet, ker diefed eo da enep koueduriou ar bed arall. Ur verc'h arruet e foñs ar groc'h e tizoloas ur ment bras. Àr ar seblant e voe ret dezhi fichal evit ma c'hellfe tud da welout ar pec'h a voe kuc'het a-dreñv dezhañ. Get geloù sklaerder he daoulagad he spurmantas an amc'houlev ul latenn hag he c'hasarias en-dro get diazemant. Serpant-mor Morgan a voe he c'hortoz a-dreñv Al lion a savas enni sav dirazi. Huchal a ra sterenn e-pad ma voe dija un aeront-mor e krog en e brec'h. E lakaat a ras da gousket doc'htu efed eo an ampoezon. Ne oe tu digoret e daoulagad nemet tri dez àr-lerc'h. E kêriadenn Boudijet Kerveur e tihunas. Nec'het e oen ha ne dianen ket da drein tro-dro dezhi. Ur c'harr a voe lipein e sal diehan. Eno e voe Morgan ivez. Diwar-hed en devoe plas he loch-pesk. Ar boutiked a zisplegas da Sterenn e voe gouest ouc'har da glevet tout ar per a c'hoare'he àr an enezenn hag o c'hilaoueten da voe hag an dañjer bras a oe hi da gaout. Miaou, miaou.
Digaset out e vridou c'hêriadenn eueti Frederien ha lakaet Morgan da vout kelaouet. Lâret a rejont dezhi oe Yon roue ar Vorganed e chom er vro. Morgan a dostaas da Steren ha lâret a reas dezhi e sigred. Gouiet a reer out pell e oit boaz sterenn trezol ar groc'h met n'en devoe ket c'hoant da rann ganti. Heuet ma vehe pardonet he faotr ganti e tigasas Morgan sterenn gantañ dirouantelezh he dan ar mor. D'ar memes taol e oe dilammet ar valor hag a ree dezhi ur ganerez-noz. Ar Boudijet a brofas dezhi ur vialenn-hud euet ma c'helle'he kas en-dro buhez da gorfig-gwaz mar devehe bet kavet er mor perchañs. N'ouier ket mar dez bet kavet he gwaz gwestenn, met lâret e voe eo bet jelet Morgan hag ur plac'h vrav ha duiñ blev e vonid er-maez ag ar mor e-pad neuziadoù kan al loer. Àr ar seblant e ya asambles da groc'h an apotikerion. Piv a ouie evet petra? Morgolin e a grog l'apotikeri. Ijinet gant skolidi skol-vamm div yec'hed, kalmet E Jened. Mirti, Gemma, Tasnim, Naim, Amelia, Aaron, Joseph, Thiago, Lorient, Emma, Valentin, Sophie, Ket Sikour, Ti ar Vro Bro Jened, Tolpad Jened ha Radio Bro Jened.